кыахтаах аҕа баһылыга буоларыгар дьэ хайдах үөрэтэбит сирдиибит диэн ыйтыыга манна бүгүн ийэ уонна аҕа бэйэлэрин санааларын бэйэлэрин билиилэрин үллэстиэхтэрэ бастакытынан буоллаҕына тылы биэрэбит ийэҕэ бэйэтэ түөрт уол оҕолоох ийэ уйулҕа үөрэхтээҕэ, этнопедагог уонна Айыы оҕото диэн альбом автора, ол оттон ону бэйэтэ эмиэ кэпсиэҕэ, Вероника Александрова Эрэлкээнэҕэ. Кини уол оҕо иитиитигэр ийэ суолтатын туһунан кэпсиэҕэ. Үтүө күнүнэн, Вильяна. Уонна бу үтүө киһээнэн буоллаҕа дии. Манна киирэн олорор төрөппүттэргэ барыларыгар эҕэрдэбин ыытабыт. Сааспыт кэлэн, дьэ бары айылҕаҕа тахсаммыт, сибиһи салгынынан тыынан, үөрэн-көтөн олорор буолуохтаахпыт. Онтон бэйэм туспунан кыратык билсиһиннэрэр эбит буоллахпына ити Вильяна бартан билиһиннэрдэ. Түөрт уол оҕолоохпун. Улахаттарым эм, ахсыс уонна онус кылаастар, кыраларым э, алталаах-этэлээх саамай улар саастары сыһыдьар дьоннор. Онтон эм, бу маннык э, көрсүһүүнү ыытыахпын баҕарабын диэн Юлиана Михатахабытыгар э, үөрүүнү кытары үбүлэспитим. Ол гынан баран испэр кыратык ханыыбын холобура бу кыра уолаттардаах буолан бараммын арааһа маннык кэпсэтиигэ кыттыһарым арый эрдэ дуу дии холобура ханыыр этим иһэ ол гынан баран билигин оҕолорум миэхэ биһиэхэ бу дьиэ иһигэр сыһыаннарыттан онно тохтуохха үһүбүй олоххо гин көрүүлэриттэн бэйэм массыынабын, ол иһин э, билиҥҥи турукпун үллэстиэхпин баҕарабын, билиҥҥи төрөппүттэри кытары. Онтон бу холобура бастаан икки уол оҕолоох этим дии тыл туһунан Э, эттэххэ, бастаан 2 улахан оҕом, э, куоракка иитиллибиттэрэ. Билигин тыа иһигэр көһөн олоробут. Онно, ам, нууччалыы хаҥа хаҥаран саҕалаабыттара үһү. Ону билинэбин. Уонна испэр наһаа хомойуор этим, хайдах маннык оҕолорбун кыайан сахалыы хаҥарбат, э, гынным диэн. Үһү. Онно, э, тоҕо диэтэргэ, бу саха тылыгар наһаа элбэх күлүүс тыл баар эбит. Оҕону иитии диэн холобура тылга тохтуур эбит буоллахха дии. Иитии диэн тыл бу холобура биһи судургутук холобурдуур эбит буоллахпытына, бу холобура соторутааҕыта Мэҥэ Хаҥаласка Кэрэли диэн наһаа үчүгэй дьиэ кэргэн киинэ баар. Онно семинарга сылдьыбытым. Сардана Колосова диэн кыз наһаа үчүгэй ону быһаарбыта. иитии диэн бу холобура телефону иитии да охсааны иитии били тугунан иитэр балахпытчы ол курдук биһи оҕоҕо кини өйүгэр санаатыгар долоҕойугар тугу угабыт тугу кэпсиибит киниэхэ тугу биэрэбит онтукайбыт иитии буолар эбит ону этэрэйбит биһи көннөрү Э, көннөрү бу, э, саха тыла ити аҥардас иитии диэн тылбыт күлүүс тыла, күлүүс тыл буолар. Ол аата биһиги, э, бу дьэ оҕолорбут улаатар кэмнэригэр кинилэри кытары хайдах кэпсэтэрбит, кинилэри кытары хайдах алтыһарбыт, барыта кинилэр өйдөрө-санааларыгар угулла сылдьар, угулла сылдьар. Ону биһиги э, кэнники, онтон нууччаларга улуу нуучча норуотугар что посеешь, что и пожнешь диэн баар дии. Ол курдук холобура онтуйбут төннүн килиэ диэн этиллэр. Ол оннук холобура бу саха тылынан оҕону кытары кэпсэтэн, кинини кытары сахалыы бэйэтин төрөөбүт тылынан бу холобура күлүүс тылларынан маннык долгойгор киирдэ дуо киһин диэбит курдук хаңардахха холобура этэргэ дылы киниэхэ судургутук киирэр эбит этиэх буолбут санаабыт биһи тириэрдиэх буолбут санаабыт Сөп. Аһа. Чэ, оттон бэйэм кэпсиирэбит буолахпына, а, киин куорат хаһыакка диэн хаһыакка уонтан та уонча сыл аһа журналиһынан үлэлэһиэдьибитим. Ол үлэлиир кэммэр Айыыһыт диэн рубрикалаах этим. Ону төрөппүттэргэ аналлаах раһынай материалы барытын буруйар этибит. Уонна бу иитиини кытары сибээстээх дьону кытары алтыһан, а, элбэх баай киһини кытары билсэн, холобура, уйулҕа үөрэҕэ диэн наһаа интэриэһинэй ийэбит диэммин онно өйдөөн, а, онно өйдөөбүтүм. Дьэ ол харыттахпына биирдэ а, оскуолаҕа ыҥырыллым, ыҥырылынным социальнай педагогка. Аны, ам, туох уту-хубуу холобура икки уоллаахпын, онтон уту-хубу уолаттарын төрдүө буолан хааллылар үһү. Аны буоллаҕына Дьэ, онно били этэргэ дылы киһи оройго охсуун даҕаны өйдөнөр дии дииллэр ди. Аны социальный педагог уолум учуталы кытары тапсыбатах. Дьонно толкуйданным бу. Түөрт уолу хайдах гынан атахар туруоран, бу биһи төрөппүттэр ийэлээх аҕалара кинилэргэ хайдах сыһыаннаһан төрөппүт быһыытынан туох диэххэ үһүбүй онно дьэ токуйданным ону били этэргэ дылы син тугу эрэ удумаҕалатар буоллаҕым дии ол иннинэ. Ол иһин буоллаҕына, аа, бастакы, онно холобура бастакы уруокпун онно ылбытым. Өй били, ам, Уйулҕа үөрэҕэр инсайт диэн бар эһэ. Онно холобура мин оҕобун көмүскээбэтэхпинэ, ким көмүскүүй диэн эһэ. Ону, аа, туох диэни өйдөөн өйдөөн кэлбитим. Ам, Туох эн оҕоҕун, аа, өйүөхтээххин, эн оҕоҕор эрэниэхтээххин диэн. Ону оҕобун ылан уоскутаммын, илиититтэн билэ тутан тураммын, чэ учууталларга ол учууталга эттэҕим диэ, аа, сөп мин оҕом сыыһалаах, ону барытын өйдүүбүн, биһи дьиэбитигэр баран кэпсэтиэхпит, ону билигин бырастыы гыннаттарыа диэн. Ол онно

Битэрки дылы бастакынан уот саҕыллан элбэх материаллары көрөн саҕалаабытым. Араастан бу оҕо иитиитигэр олох бэйэм олохпор киллэриэхпин наада эбит диэммин онтон дьэ саҕалаан киирэн барбытым Онно холобура бу араас кинигэлэртэн саҕалаан маннык кинигэлэри холобура «После трех уже познанных дней» арааһынай бу Мария Монтессорини диэн курдук арааһынай кинигэлэри булан аҕаталаабытым. Онно Гэри Чэмпмэн «Америка» диэн тохторон били бастакы кинигэлэри иннин ламмын аҕаталаабытым. Онтон сорохтору сорохтору наһаа туһаммытым. холобура «Пять языков любви» диэн кинигэлэр наһаа үчүгэйдэр этэ үһү. Онтон арай бу маннык сахалыы «Хоппа» диэн тэрис кинигэтин булан ыллым. Бу чапчараас Антон Страницалаах кинигэ. А, бу кинигини ааҕан баран мин олох һык гына түстүм. Бу хахалыы оҕону иитии, э, наһаа да борустуой эбит диэн. Ол иннинэ бу холобура бу кинигэлэри ааҕан баран наһаа ыарахан эбит диэн аутомоҕону иитии. Уонна хайда эрэ, уодьа Араһа кыайан табыллыах уоҕа эбит диэри курдук куттанаһан аабытым иһэ этэр буоллаҕым дьэ онтон бу кинигэни ааҕан баран хайда эрэ наһаа бу сахалыы иһитии биһиги бэйэбит туохпут бэйэбит итэҕэл Итэҕэлбит диэххэ туу. Итэҕэлбит методика быһыытынан, оҕону иитии методикатын быһыытынан наһаа үчүгэйдик бассар эбит диэн холобура ити кинигини ааҕан бараммын кэрискибээтигэр бара сылдьыбытым. Онно түөрт оҕобун төрдүөннэрин дьэ бара сылдьыбытым. Аны кини олус судургутук уолаттарбын хайаан кэбистэ. күлэ-күлэтэр, утуйа аһасар да утуйан турдугут даҕаны ороҥҥутук хомунан хомунар буоллум диир. Аны уоттан тоҕо эйин дииллэрэ. Бу тэрис кинигэтэ. ханна Аны тоҕо иһин дииллэриниттэн ороҥҥо хомбатахына абааһы кэлэн утуйуо дии диир. Аны бу санаатахха, онтон ылата бу оҕолор уолаттарым утуйан турдулар эрэ ороннорун хомуйаллар. Туох баар туохтарын кэнниттэн били кэтээн көрөр буоллаҕына дьэ, бэйэлэрин кэнниттэн барытын хомуйа сылдьаллар. Итинник курдук судургу холобурдар Э, эти бу сахабыт туга методиката иитиигэ, үөрэтиигэ бу ааһан иһин быһааран кэбистэ дии киһи оҥоруктаах дьыалатын тута оҥоруктаах диэн өйдөбүл киирэн хаалла уонна бэйэтин кэнниттэн хомуна сылдьыахтаах диэн Өйдөбүл бу уолаттарбар киирэн хаалар. Онно наһаа кырдьык били бэйэбит итэҕэлбит э, туох эбит диэн мин э, бэйэбит өйдөбүлбүт, оҕону иитиигэ өйдөбүллэрбит наһаа дириҥнэр уонна удургулар эбит диэн мин э, туохха кэлэн хаалбытым өйдөбүлгэ онтон бу хаппаа диэн кинигэни библиотекаларга эрэ арааһы булар буолуо ол иһин буоллаҕына бу маннык билиини биһиги эдэр ийэлэрбит биллиннэр уонна бэйэлэрин олохторугар туһаннынар диэн маннык айыы ото диэн альбом оҥорбутум тоҕо альбом диирэй буолаххына Маннык холобура хаартыскатын сыһыара-сыһыаралар, суруна-хоруна бу холобуру сүгэлэри ааҕыахтарын сөп. Бу манна. Бу альбом кэнники холбуйа булан тахсыбыта Айыыһыт холбуйата диэн. Аны дьэ бу оҕону иитиигэ, уол оҕону иитиигэ Австралияны оҕону иитиигэ саамай бастакы олук э, ити эппитин курдук саха тыла күлүүс тыла буолар диэн эппитин курдук бу аатыгар тохтуохпун баҕарабын айыы ото диэн мин наар ону а, хайыыбын а, тоҕо эрэ мин оҕом мин күнчээним мин көмүһүм буолбатах Тоҕо эрэ оҕо төрөөтөҕүнэ биһи төрүттэрбит биһиги эм, э, өбүгэлэрбит айыы оҕото кэллэ дииллэр эбит. Ол аата бу кини айыыһыт оҕо кутун биһиэхэ аҕалан биэрэр. Ол аата кини туһунан бэйэтэ көрүүлээх, бэйэтэ ис санаалаах, бэйэтэ туһунан киһи киһитинэн кэллэ диэн холобура өйдөбүллээх эбиппит биһиги сөп ол иһин куруутун биһиги бу кэлбит киһини кини искэ ийэ иһигэр баар буолуоҕуттан кинини ытыктаан убаастаан бу холобура Сорохтор этэллэр дьибээн оҕоҥ хайдах да гыныам диэбит курдук. Э, оннук бу оннук буолбакка, холобура бу, э, бэйэтин олоҕун олоро кэлбит киһи диэн. Мин холобура бастаан ону өйдөөбөтөх эбиппин. Э, онтон кэлин, э, итини өйдөөн бараммын, холобура оҕолорбор, э, ытыктабыллаахтык убастыбыллаахтык сыһаннаһабын холобура кини тугу этэрин кини туох санаалааҕын истэ сатыыбын ону өйдүү сатыыбын онтон улахан уолум буоллаҕына туохха бороҕоҥҥо биһи бэйэбитинэн хаҥаласка олоробут онтон уолум уус алдаҥҥа бороҕоҥҥо уолан гимназияҕа үөрэнэр улахан уолум Онно холобура Дьокуускайтан бу тыаһыгар көһөн кэтэрбитигэр аҕабыт былаһалык холбуйааччытынан ананан көһөн кэлэрбитигэр кэми көһүн баҕарбатаҕа. Ону былаана подруста кэтэ буоллаҕа дии. Ону ыйыппытым күүспүтүнэн көһөбүт таһабас диэп буолахпыт дии холобура оҕобутун эн бэйэтин баһаарын холобура Дьокуускайга хаалар Халахын сөп уонна туохха эмиэ холобура бороҕоҥҥо оннук интернат баар уолаттар үөрэнэр тохторо диэн сөп онно тал диэн бэйэтин олоҕо ону ол интернакка барыам диэн талбыта сөп ол курдук холобура Уол оҕоҕо итинник э, эрэллээхтик сыһыанныахха наада эбит. Бу кэнники бэйэм оскуолаҕа уйулҕа психологынан үлэлиибин. Онно холобура кэтээн көрөрбүнэн биһиги көлүөнэбит наһаа улахан сыалаах эбит. Ол оҕоҕо олох эрэммэт эйиппитэ. Ити онтон көрөргүт буолуо дии, бу холобура ыам ыйын тоҕус күнүгэр кыайыыны бэлэтээри олоробут. Ити наһаа улахан сэрии кэнниттэн сэрии ходула эбитсэ биһиги били дьахталлар били туох баар тугу ол кэмҥэ туох баар күүстээх үлэни, туох баар улахан били этэрки тылы оҕону атаҕар туруору, дьиэни-уоту көрүү, үлэ-хамнас туох баар бэйэлэ эппитинэ бартын бэйэлэригэр ылынан хааллахтара дии. Холобура, бессмертный полк буола. Төһөлөөх элбэх эр киһи бу саҥа ыал буолан саҥа оҕолонон эбэтэр ыал буола да илик эдэр уолаттар төһөлөөх боруос да элбэх буоланнар бараннар сэриигэ өлбүттэрэ буолуой ол кэнниттэн нуччалыы эттэххэ уол оҕо диэн олох навес суола табыллаҕа дии ол иһин ити көлүөнэ Аһа. Ити ити көлүөнэ буоллаҕына, э, хайаатаҕа дии. А, наһаа улахан охсуу ылбыт. Сөп. Ол иһин дьахталлар биһиги барытын эппиэтинэһи бэйэбит сүгэбит, диэн холобура тугунан а, лозуннаах диэбит курдук да олорбут эбиппит. Ол иһин буоллаҕына уолаттарбытын манна диэн эттэххэ, наһаа атаахтатан кэбиспит гиперопека буолан хаалбыт эбит сэп. Билигин даҕаны холобура ол оннук э, түгэннэр наһаа элбэхтэр. Онтон сылтаан э, билигин психологияҕа этиллэринэн инфантилизм диэн э, туох Ото диагноз курдук баар иһэ. Э, дьахтар этэ илигинэ тугу даҕаны оҥорбот, ийэтэ этэ илигинэ аҕата оҥоро этэ илигинэ тугу даҕаны гыммаат ин диэбит курдук түгэннэр баар буолаллар. Ол иһин буолаҕына итини суох гынар ити итини биһи ити алҕаһы Бу көлүөнэ биһи үһүс көлүөнэ болор буолахпыт дьэ. Биһи көннөрөр кыахтаахпыт. Хайдах диирэй буолахха, биһиги холобура бу билиҥҥи ийэлэр, билиҥҥи кэргэннэр бэйэбит кэргэммитигэр сыһыанмытынан, бэйэбит уолаттарбытыгар эрэллээх сыһыаммытынан Итини уларытыахтаах эбиппит. Имир оҕо көрөн улаатар, онон кини эм, аҕата хайдаҕый? Аҕата холобура э, бу холобура аҕатыгар э, дьахтар эр киһиэхэ эрэнэр буоллаҕына, аны көрөн улаатар былаат иһин бир. Э, ол курдук холобура Биһиги аһара кыска бу холобура оскуолаҕа простой холобура ылан көрөбүт хорудах биэрэбит уонна кыргыттарга эрэнэн кэбиһэбит оҥороллор дии. Хайан да оҥоро. Оттон дьэ уолаттар ол соһон, сыһаан, хаһан оҥоруохтара, оҥоруохтара оҕа дьэ Дьэ бу истиэнгэ оҥоруутун кыргыттарга биэриэххэ диэн түргэн оҕустук кыргыттарга биэрэн кэбиһэбит. Онтон ону холобура кинилэр билэллэр, чусуйдуулар диэххэ сөптө. Ол иһин буоллаҕына бу мин бэйэм дьиэбэр холобура уол уолбар ас астатар буолахпына Асыстыр туох эрэ бэйэҕит ис санааҕытыттан оҥорон бэйэҕит били көмөлөһүн диэн тугу санааны холобура уонна бэйэм дьахтар буоларбын эмиэ биллэрэ көрдөрө сатыыбын сөп тоҕо диэтэргэ кинилэр бу холобура эр киһи дьахтары көмүскүүр, киниэхэ көмөлөһөр буола үөрэниэхтэрин наада буоллаҕа дии. Ол иһин туох баар үлэни барытын холобура билигин уолаттарбыт иһирдьэнин таһырдьан сыдьаннар бэйэлэрэ оҥороллор Ол курдук холобура кинилэр бэйэлэрэ талбыт туохтарын ханна сылдьыахтарын баҕаралларын, тугу гыныахтарын баҕаралларын эрэнэ эрэнэбин холобура. Дьахтар быһыытынан, ийэ быһыытынан эйиэхэ эрэнэбин, эн өһөккө талбыт буолуохтааххын диэн холобура оҕолоннук уонна били этэргэ дылы оҕону сыстаан, кинини кытары убаастабыллаахтык сыһыаннаһабын. Ол гынан баран уолга холобура туох олох канаада диэхнэбин итибиллээх бу холобура хоппа диэн кинигэтигэр хоруга сытар түпчэхэ диэн баара диэн оҕо эгэ аһыйар билиэхтээх диэн били аҕабыт үчүгэй баайытык саастарынан ыраара оҕо хэттэтиэр дылы мааны диэн олох тарбаҕын тарбахпытынан да таарыйбаппыт диэн курдук. Онтон дьэ улар саастарыгар сэттэ, алта аҕыс саастары дьэ буруйу оҥорор кэмнэри киирэн кэллэҕинэ, холобура, биирдэммитэ итииччэ ыччахай диэн баар диэн холобура биллэриэххэ сөп буоллаҕа дии. Ол кэнниттэн холобура эм, бile эһэм биири төрөппүт ирдэбиллэ диэн баар буолуохтаах дии саныыбын. Сөп. Эти боппуруостар киирэллэр аҕай быһыылаах олох аа истибэппин. Эй, өйдөөн аахпаппын. Сөп. Аһаа. Дьэ ити курдук, ити холобура иһэриигэ буолбут алҕаһы көннөрөн биһиги уолаттарга э, эрэллээхтик сыһыаннаһан, онтон буоллаҕына кыргыттарга аа, бу манна мин Үчүдүк сурулла сылдьар. Уолга уол, кыыска кыыс курдук сыһыаннаһыаххайын диэн. Онно холобура кыска эр киһиэхэ эрэнэр гына, онтон буоллаҕына уолга бэйэтигэр эрэллээх буоларга үөрэниэхтээх эбиппит. Вот. Мин ити курдук кэпсээннээхпин. Өссө ыйытыылар көрүөм этэ эбэтэр салгыы Анатолий истиэхпит истиэххэй. Ыйытыылары билигин этиэм дии. Бастатан туран тэрис туһунан ыйытылаһыахтарын баҕараллар. Ааһа, Мгм. тэрис киһи игин диэн сиһилии кэпсиэххит дуо диэн. Уонна буоллаҕына, аа, Айыы оҕото альбому хантан булуохха сөбүй диэн, Мгм. эйигин ханна үлэлиирий диэн ыйыппыттар. А. Мгм. Аһа, мин буоллаҕына, аам, билигин Мэҥэ Хаҥалас улууһугар олоробун, Маттаҕа оскуолаҕа үлэлиибин. Бу айыы оҕото диэн кинигэ бичиктэргэ баар, холбуйа быһыытынан атылынар. Манна носсох улгуйалаах оҕо киинин, баттаҕын, лиричкатын укта сылдьарга аналлаах эп. Онно бичиктэргэ баар, книжный маркетка баар. Ол санаан бу кинигэ онно то атыыга баран бүтэн эрэр олох аҕыйах экземпляр хаалбыта буолуо арааһа эбэтэр библиотекаттан манна кинигэни булан ааҕыккытын сөп бу хоппаа диэн тэрис кинигэтэ бу альбомҥа бу тэрис хоппаа диэн кинигэтэ киирбитэ уонна буоллаҕына Аа, туох аа, багдарыын Сүлбэ манна оҕо аатыттан хаалаан туох барыта бу холобура оҕону хаалыы хайдах ааттыахха сөбүй? Оҕо майгыта, оҕо оҕо сиэрэ-туома, дии сиэрэ-туома Кини Хандалы оскуолаах холобура буолла. Үбэлэр уопсайынан барыта киирбиттэрэ. Һэм сборник курдук. Аһаа, дьоҥҥо баар эбит аһаа. Ытык дьоннор ыланнар аа, туһаналлар бу хамсаныылар, игин барыта бааллар һэ. Аһаа. Хас таһыл буолла? Биэс сыл буолла дуо? Онтон буоллаҕына Трис диэн Лазарь Афанасьев кини буоллаҕына бу биһиги өбүгэлэрбит итэҕэллэрин бэйэтин үөрэппит киһи учуонай Кини наһаа үчүгэйдик барытын бу олоҥхоттон ылан биһиги сиэрбитин-туоммутун үөрэтэн барытын системалаан хаалларбыт эбит. Айыы үөрэҕэ диэн аа, туохтаах этэ? Аны буоллаҕына холобура итэҕэлгэ сыһыаран аа, хайыахха сөп. Уонна мин кинини бу иитии методикатыгар кини үлэлэрин итии методикатын быһыытынан көрөбүн. Бу дьоннордии оннук бирдии ыалга киһиэхэ ийэҕэ тиийимтиэ диэн мин ону көрөбүн. Булат. Уонна буллаҕына ыйыппыттар өссө биирдэ хантан ылыах сөбүй диэн Онно этиэхпин баҕарабын ди эттэ бичик Мгм. э, кинигэ кинигэ маҕаһыыныттан ылыахха сөп. Ээ билигин айар диэннэр. Айар кинигэ маҕаһыыннат Айар маҕаһыыныттан диэннэр аха. ааһа. Уонна Мгм. буоллаҕына э, ый маннык Мгм. ыйытыы баар. Уол оҕо бэйэтэ баҕатынан көмөлөһүөн баҕарбат түгэҥҥэ тугу гыныахха сөбүй? Мгм. Сөп. Иннэ буоллаҕына, холобура, э, туох диэн кистэй биир кистэлэҥ баар. А, "Пять языков любви" диэн ити американскай суруйааччы Гэри Чемпман э, этэн турар, "Биир таптал тыла, хайҕабыл тыла" диэн. Аны наһаа чэйдик туттар биһи аҕабыт. «У, дьоҕуларым наһаа да үчүгэйдик үлэлииллэр, наһаа да үчүгэйдик, били, дьиэлэрин хомуйбуттар, бэлэмнээбиттэр, муустарын саһылаабыттар», диир аны уол аҕа айылҕаттан киһиргэс эһэ, инник диэтэҕинэ холобура, просто дьэ астына-астына ылар үлэлээбитинэн хамнаабытынан киирэн бараллар мин холобура бэйэм эмиэ итинин наһаа туһанабын уу дьин аһа минигистик астыыллар оҕолорум наһаа үчүгдүк киһиэхэ көмөлөһөллөр иһин диэтэхпинэ ис сүрэхтэриттэн көмөлөһөллөр ити таптал биир тыла хайҕабыт диэн Өссө туох диэн боппуруос баарый? Оччоҕо физическое наказание баар буолуон сөп дуо диэбиттэр. Аһа баар буолуон сөп. Былыр-былыргаттан баар ити. Оҕо этэ аһыйыахтаах диэн. Һэ кытайтарга буоллаҕына философия лопаты диэн баар дии. Былырыра иннэ притча баар этэ. Дьон баайы. Онно Ону наһаа күүскэ буолбатах, оттон киһи илиитинэн оҕоҕо киирэрэ диэн наһанар буоллаҕа дии. Ол иһин биһиги өбүгэлэрбитигэр чыпчахай диэн баар. Кинилэр ону биирдэ эмэтэ, биирдэ эмэтэ этин аһатан көрдөрөллөр уонна ол чыпчахай уйанан баран турар. Һэ, мин холобура өйдүүбүнэ, көр эрдэхпинэ эһээбит, э, анаан-минээн талах быһан киллэрэр этэ онно маннык турар. Ол чыпчахай хаһан даҕаны биһиги таарыйбатаҕа эрээри наһаа куттанар этибит олох. Тоҕо эрэ Маастабылаах иитии хайдах эрэ ситимнэспэт курдук дии итинник холобура физическое наказание диэбиттэр. Оо, оттон эн кинини буллаҕына Холобура, наһаа най бары барар холобура мэтэктиир иһин буоллаҕына өйдөтөҥҥүн, холобура биирдэм этэ бу маннык гынар сыыһа диэн. Ол онно эн, аа, киниэхэ эмиэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһан турар турар буоллаҕыҥ дии. Эп холобура, туох диэн, эн өйдүөхтээххин, эн өйдөөх оҕоҕун Бу маннык гынар сыыһа диэн холобура. Холобура, биһиги орто дойдуга олоробут дии. Барыта ортотунан буолуохтаах. Барытын наһаа найдыппакка, наһаа атаахтаппакка, ол ол уонна били аһар кинини тэпсибиккэ холобура. Ортотунан диэн этибит. Ол гынан баран, холобура, оҕо дьонун тылын истиэхтээх. Соҕотох ийэ уолаттарын иитэригэр туох сүбэни биэриэххэ тэтэй? Аа, соҕотох ийэ туһунан дьэ Э, олох туох да диэн этэр кыаҕым суох, тоҕо диэтэргэ миэхэ биһиги уолаттарбытын иитэрбитигэр аҕа наһаа улахан оруолу ылар. Сөп, ол иһин буоллаҕына соҕотох ийэ, төһө даҕаны аа, мин маннык диэн сүбэлиэм этэ. Э, бэйэтин олоҕун оҥостоотуохтаах диэн. Аҥардас э, бу оҕолорбунан олоробун, э, диэн баран хаалбакка, холобура бу оҕолор инникитин аҕалаах буолалларыгар кинилэргэ көмөлөһөр киһи баар буолар буоларыгар дьулуһуохтаах аны бэйэтин олоҕун оҥостуохтаах диэн саныыбын Онтон мин инники эбиэхпин баҕарабын холобура ити аймах эр дьоннорун дьонноругар сыһыарыахха сөп холобура эһэп убайдарга бырааттарга эбэтэр ханнык эрэ чугас да буоллун ыраах да буоллун ханнык эрэ аймах эр киһиэхэ эр киһини кытта бултата ыытан, ханна эрэ үлэлэтэ ыытан, итин аһа суолталаах буолуон буолуохтаах буолуон сөп диибин. Уонна буллаҕына өссө манна Манна тугара диэбиттэр, матриархальный ханаа тугара диэбиттэр. Аха, били уочаратынан баран иһим эрэ, атын дьону оҕолорун сахалыы иитэллэригэр көҕүйэргэ тугу гыныахха сөбүй диэбиттэр. Онно буоллаҕына оттон туох диэҥ этэйэн? Оттон бу төһө кыалларбытынан, а, кыайарбытынан холобура бу кинигэ таһаараһатыыбыт, а, эдэр дьонун тириһинэй буоллун диэн э, дии. Уонна бу маннык зумнары таһатыыбыт. А, аныгылыы кэми кытары хардыылаан бэйэбит били санаабытын тириэрдэ сатыыбыт. Оттон манна буоллаҕына ити ийэ тыл кэскилэ үлэтин кыратыгата түһүөн, биһиги оскуолаларга уонна уһуйааннарга бу маннык үлэни ыытар бөлөхтөрү тэрийэбит. Онно ким баҕарар мин түлүпүөммэр эриэҥҥит, бассааптааҥҥыт хайыаххытын сөп. Билигин түлүпүөммүн суруйуоҕум, онно кыттыһыаххытын сөп эбэтэр ол хайысхаҕа ыйытыылардаах буоллаххытына эмиэ биэриэххитин сөп. Өссө ыйытыы, улахан оҕолоргут хайдах сахалыы саҥарар буолбуттарай? Көспүккүн, ол иһин көспүккүн дуо диэн. Аа, ол иһин көспүппүт. Биир биричиинэ эбит ол, ол этэ. Бэйэм наһаа испэр хомойорго этим. Бу олорбуттан саамай төрүттэрбит биллэ төрөтөбүтүттэн бэриллибит сүммэтин кыйамер биэримээри гынныбыт диэн онтон бу маттаҕа кэлин олоробут олох сахалыы эйгэ буоллаҕа дим манна ол гынан баран улахан уолбут хахлы хаңарар буолла уолаҥы үөрэнэр уолбут үс тылынан чүүдүк хаңарар буолла онтон буоллаана иккис уолбут олох кыйыр Ийэ аҕаа диэн ыҥырар буолла. Ол гынан баран иһин биир оҕолору кытары нууччалыы нууччалыы кэситэр. Ону кыра-кыралаан кэлэн эрэ хахалыын наһаа чудук хоһоон ааҕар игин буолбутуттан наһаа үҥүрэбин уонна хахалыы билэ өйдөбүлүбүн ылынан эрэр диэн хайыыбын. Онтон буоллаҕына кыра уолаттарбыт саҥа тыллана иликтэринэ кэлбиттэрэ манна Бу түттээх оҕолор түттэ үстээх түттээх оҕолор кыайан хаҥарбакка сылдьан кэлбиттэрэ. Кэлээт даҕаны олох хахалы хаҥыран киирэн барбыттар үһү. Ону мин соһуйбутум аҕай. Хата маны түргэнник тылланнахтарын эбит диэн. Ону били кулалар эбит нууччалыы хаҥарабыт, сахалыы хаҥарабыт дуу диэннэр Аны били диэн эйгэлэрэ хахылыы ньыччылыы буоллаҕа дии. Онно дьиэбитигэр хахылыы кэпсэтэ сатыыбыт, ону икки тылынан хаҥатаннар били буккуллаллар эбит. Онтон манна кэлэн бараннар тута хаҥаран киирэн барбыттара. Ону хахылыы кэпсэтэ сырыттахха нууччалыы наһаа үчүгдүк ыраастык хаҥарар буолаллар эбит икки тылынан. Билигин Дьэ дьиҥнээх икки тылынан хаҥарар оҕолор диэн этиэххэ сөп Иннэ мин эмиэ эбэн этиэхпин баҕарабын. Уопсайынан бу сахалыы саҥарарга дьиэ кэргэн иһигэр кэпсэтии элбэх буолуохтаах, алтыһыы элбэх буолуохтаах. Бииргэ үлэлээн, бииргэ тугу эрэ дьарыктанан, олорон эрэ утары олорон эрэ кэпсэтэн, ханна эрэ баран бииргэ кэлэн сылдьан, ол аайы били кэпсэтии элбэх буолуохтаах ити оттон сайыннарар бастатан турар уонна оттон кинигэ ааҕыыта онон ону ол оҕолорго улахан да оҕолорго холобура кинигэ аахтара аһатыахха сөп ону кинин тириһиргээбэт буоллаҕына олох күүскүнэн аахтаран буолбакка били интириһиргэтэн эбэтэр уһугар уһугар тиийэн тэҥҥэ ааҕаҕын Тэҥҥэ, э, Мгм. тэҥҥэ олорон эрэ ааҕаҕын, оччоҕуна били киниэхэ иһин биир ол тыллар киирэллэр, иҥэллэр буоллаҕа дии. То Мгм. манна оҕону оҕону охсуллуо уһуохтаах игин диэн бэйэлэрин санааларын эппиттэр. Уонна буллаҕына бу Айыы оҕото альбомҥа Тэрис Хоппаа кинигэтиттэн матырыйааллар киирбиттэрэ дуо диэн ыйыппыттар. Киирбиттэрэ haa, именно, э, именно диэххэ олох бу кинигэ матырыйаалларын киллэрээрибин. араас били учуонайдар барылгаан игин тухтарын били оҕо сааһынан саһаламмын бу маннык эбэм биэреммин холобура киллэрбитим бу хоппаа диэн кинигени баратын Аһа, манна наһаа матриархальнай өй-санаа этилиннэ, уол оҕону уол курдук иитиэххэ наада диэбиттэр, то билигин бу ийэ этэр, онтон ол иһин буоллаҕына биһиги оннук буолбатын диэн аҕам ийэ билигин этиэхтээх. Мин олох ийэ иччиттэн этэ, этэ олоробун. Аха. Онтон маннык А, диэн онтон а, түмүк санаабын этэн кэбиһиэм дии, Юлиана. Ол санан, Ага. а, бу оҕону иитиигэ ийэ уонна аҕа иккиэн улахан оруолу ылаллар үһү. Онно холобура ийэ ам, улахан сыала-соруга диэн кини а, Ийэ оҕону хайдах да буолан таптыыр. Кини таптыыр аналлаах, кини эрэнэр аналлаах дьахтар Өп онтон буоллаҕына дьэ эр киһи иитиитэ диэн олох атын, олох э, этэргэ дылы бэйэтэ маннык э, туох диэххэ кини э, бу уолаттар аҕам туох диэҕэй диэн аҕам «Сөбүлүө дуо, сөбүлүө эмиэ дуо» диэн холобура кинилэр итинник позициялаахтар холобура. Кини биһирээн эбэтэр биһирээбэт буолаһыраат тута биллэрэр холобура инник гыныма диэн. Аха, ол иһин буоллаҕына ийэ уонна аҕа иккин тэҥҥэ сүбэлэһэн иитиэхтээхтэр Ол подростковай саах хаһан саҕаланарый уонна хаһан бүтэрий, хаһаҥыга диэри буоларый диэн ыйыппыттар. Бу манна холобура бу барылган оҕо сааһын наһаа түрдүк ырыппыт этэ. Бу сааһыттан баччаҕа диэри маннык сааста маннык майгыта маннык буолар диэн. Онно холобура уол оҕо бу хэттэ аҕыс, тоҕус сааһыгар, уон сааһыгар, уон биир сааһыгар диэри улар сааһа киирэр эбит диэн ити улар диэн буоллаҕына холобура кини олох этэргэ дылы били мэник сааһа хаама мэниктиир баракаастыыр ону маны бэйэтигэр боруобалаан көрөр игин сааһа ити кэмҥэ буолар эбит онтон буоллаҕына кини өйдөнөр он төрт сааһыттан Аҕатын эйгэтигэр киирэр. Аҕатын кытта бу уон түөрт сааһыттан кини аҕатын кытары сылдьан, батыһа сылдьан кустаан, бултаан, алтаан бу аҕатын кытары ситимнэһиэх, ситимнэһэр кэмэ кэлэр. Аха, Уон маннык өттө ыйытыы баар. Бу түөрт саастаах наһаа мэник агрессивнай оҕону хайдах гыныахха сөбүй диэн? Мгм. Онтон итиннэ буоллаҕына, э, э, биһиги этэрбитинэн барыта индивидуальнай эһэт. Э, ийэтин, аҕатын кытары кэпсэтэн, Э, эһиги холобура ону мунаахсыйар буоллаххытына консультацияҕа тиийэн психологтар билин оскуола аайы бааллар, э, детсад аайы бааллар, кинилэр босхо сүбэ-ама биэрэннэр иһиэх, көмөлөһүөхтэрин сөп. Специалистарга сылдьаргытыттан куттаныман кинилэр наһаа көмөлөһөллөр. Аа, били, а, бу бастакы кэсээммэр тиийэм дии Аны ол оҕом учуутал бу тапсыбатах учууталын кытары кэлин саамай бүлүү үөрэнээччитэ буолбута диye ол курдук холобура биһиги бу социальнай оскуолаҕа социальнай педагог кытары үлэлэһэн психологтары кытары үлэлэһэн холобура бэйэм эмиэ ааҕан хайааммыт бу оҕобутун көнөрдөхпүтэ диэри курдуктаах ол курдук эһиги эмиэ куттанымаҥ учууталлары иитээччилэри психологтары кытары олох ыкса үлэлэһиҥ көмө көрдөһөртөн куттанымаҥ диэн этиэхпин баҕарабын Сөп уонна буоллаҕына, бу хайҕанна үөрэммит оҕо атын киһиэхэ сыанабыла олус ирдэбиллээх, ол эбэтэр хайҕабылга наадыйан агрессивнай, өрүс майгыланан хаалыан сөп буолбатах дуо диэн ыйытта. Антон марын этин аһарбытым курдук, биһиги орто дойдуга олоробут, барыта кэминэн булуохтаах буоллаҕа дии, хайҕанар кэмигэр хайҕанан дьиҥнээхтии хайҕанар оҕо туох иһин хайҕаммытын билэр буолуохтаах буолари мин дьиҥнээхтииҥҥэ гынным маны үчүгэйдик толордум ол иһин мин хайҕаарлар дьэ мээнэ эмиэ аҥаар кырыытыттан хайҕа сылдьар диэн эмиэ бэйэн көрүөхтээх буоллаҕым дии хайдах хайҕыыргын аһа ити ороҥҥо абааһы кэлэн сытыаҕа диэн оҕону куттуур кутталга иитэр туох диэбиттэритэй кутталы үөскэтэр оҕоҕор буолбатах дуо диэн ыйыппыттар Аһаа, онтон, э, биһиги айылҕа оҕолорбут, һэт, сахалар сэнэн былыр-былыргыттан, э, сэрэнэр, һэппэнэр, айылҕа күүһүгэр итэҕэйэр норуоппут. Һэт, ол иһин былаана кинилэр, эм, холобура, оҕо кыра эрдэҕиттэн тугу эрэ сиэрэ-суоху оҥорорун билэ үөрэниэхтээх, билэн улаатыахтаах. Мм. Манна буллаҕына бу вопрос кытыйдыга мин бэйэм эмиэ биттэхпин сөп. Биһиги оҕобут иккис кылаас, саха кылааһыгар үөрэнэр даҕаны элбэх оҕо кылааһыгар нууччалыы саҥараллар кэпсэтэллэр. Ону үтүктэн дьиэтигэр нууччалыы саҥарар. Бу балаһыанньаҕа тугу гыныахха сөбүй диэн. Оттон мин эмиэ бу оҕом эмиэ бастакы кылааска үөрэнэр, оскуолаҕа наһаа элбэх оҕо нууччалыы саҥарар. Оннуттан сүрүнэ диэн бастатан туран бу дьиэ кэргэн иһигэр сахалыы кэпсэтэр хайаан да сахалыы эрэ саҥарарым ирдэнэр диэн өйдүөхтээх оҕо сөп. Сахалыы онуттан мөҕөөн этэн буолбакка тапталынан уонна өйдөтөн үлэлиигин оҕо наһаа өйдүүр бу кыра да оҕо наһаа өйдүүр барытын ону бу сахалыы саҥардаххына эн сахалыы үчүгэйдик саҥарар буолуоҕуҥ оччоҕуна икки икки тылы баһылыаҥ, оччоҕуна эн сайдыылаах буолуоҥ, оччоҕуна кэнники ситиһиилээх буолуоҥ диэн өйдөтөн туран, били дьиэ иһигэр сахалыы саҥарары ирдиэххэ наада сөп. Ону нууччалыы саҥардаҕына холобура мин оҕобор тута маннык диибин хахалыы этэрини диибин оччоҕуна буоллаҕына били хахалыы хаҥарар оттон кини кыра эрдэҕиттэн оннук били үөрэммит ол иһин тута үдьү түргэн баҕайытык хахалыы, нуччалыы били тылбаас, тылбаастыы охсор ханнык баҕара тылга. Уонна боллаҕын оттон элбэхтик кэпсэтиэххэ наада этитиллибитин курдук элбэхтик алтыһыахха наада наар бииргэ кинигэ ааҕан. Икин уонна боллаҕын отто YouTube көрөөрү гыннаҕына били Эмиэ наһаа уһуннук көрдөрбөппүт это хараҕа мөлтүө диэн уонна сахалыы YouTube ханааллары көрдөрө сатыыбыт. Онон дьиэ кэргэн иһигэр итини эмиэ оҥоруохха сөп, ини тэрийиэххэ сөп диэн. Бу манна наһаа чөл боппуруос киирбит һэ. Уол оҕоҕо саамай сытыы боппуруос буолуо диарыгы табах туһунан хайдах хайыахха сөбүй диэн хайдах өйдөтүөххэ сөбүй диэн. Биһи буоллаҕына, уолаттарбыт былырыын иллэрээ сыл дебат дебаты диэн оонньуунан үлүһүйэ сылдьыбыт ээ. Улахан уолбут республиканскай били туохтарга кыттар спикер кини буолла кинини кинилэри кытары биирдэ итии тиэмаҕа бу дебат тугунан кэпсэппиппит дебат диэн буолла диэн бу боппуруоһу икки түттэн көрөҕүн хэп куһаҕан даҕаны үчүгэй даҕаны үтүттэн иккиэннэриттэн бile хайыыгын ырытаҕын хэп ити ньыманан үтүө баатык былырын ырыппыппыт ол түмүгэр бу оҕо оҕолор бу манна бэйэлэрин сыһыаннарын били хайан таһаарбыттара ырытан таһаарбыттара ол курдук холобура Үчүгэй куһаҕан оһох буолбат, куһаҕан үчүгэй оһох буолбат. Аһары, холобура, бу арыгыһы табахсыт киһини аа тохтохоһоби аа нууччалыы осуждаайдаабакка аһаа аа бэйэлэрэ талаллар диэн. Һэ кини хайдах буолуохтааҕын аа тоҕо маны хайыырый диэн иһин биир бу күн сириигэр туох барыта туора туһалаах буоллаҕа дии. аҥардас куһаҕан буолбатах бывает холобура ол курдук холобура бэйэлэрин сыһыаннарын били этитэн бэйэлэрин санааларын этитэн били дьэ бу манна министерство эппин диэн өйдөбүлгэ били тириэрдэн холобура кэпсэппиппит Сөп, ол курдук холобура, оҕону кытары аһаҕастык кэпсэтиэххэ наада, туохпар тиэмэҕэ барытыгар. Кыбыстыбакка, бэйэҥ санааҕын этэн, кини бэйэтин санаатын этитэн, холобура, истэ. Дьэ, бириэмэбит наһаа ыраатта, онон буоллаҕына иккис туохха иккис спикерга тылбытын биэриэҕиҥ.